Татарстан үрнәк күрсәтеп хәзер регламентны саклар икән. Бисмиллаһир-рахманир-рахим.
Мөхтәрәм җәмәгать, биредә без э, татар имамнары җыелганбыз. Шуның өчен инде, әлбәттә, э, конференция темасы буенча үз милли үзенчәлекләр турында да бер кадәр сүз әйтәсем килә. Без э, дөньяви фәнгә мөрәҗәгать итсәк, Милләтсез кеше булганы юк әлеге. Һәм милләтнең төп сыйфаты, ул тел. Менә без инде еш ишетәбез андый лозунгны, Исламда милләт юк. Хакыйкатьтән мин аны икейөзлелек дип кабул итәм. Чөнки Россия, Татарстан, мәсәлән, Россия шартларында бу татарлыкны ташла да, урыс бул, дип әйтү хакыйкатьтән. Шулай бит инде. Чөнки барыбер ул. Татар булмаса, русча сөйләшә, урыс була. Милләт барыбер хасил була исламда. Шулай бит инде. Үз-үзебезне алдатмасак икән, ихласлырак булсак икән, ачыктан-ачык сөйләшсәк икән, менә шул мине, минем өчен бик ачык булган мәсьәләләргә. Шуның өчен Менә Фәрит хәзрәт мисалы да безнең өчен бик зур үрнәк булып тора. Әлбәттә, без совет вакытында бөтен Россия шәһәрләрендә салынган мәчетләр татар иде, татар телле иде, дөрес әйткәндә. Хәзер без әле татар имамнары, татар мөфтиләре инерция буенча анда утыра бирәбез. Әмма мәчеттә татар теленнән ваз кичелде икән, Көтеп торуыз, сез ул урыннарда утырмаячаксыз, җәмәгать. Шуны аңларга кирәк. Җиңел карамыйк бу мәсьәләгә. Әлбәттә, бәлкем акча ягыннан да, ниндидер хлопоталар ягыннан да рус теленә күчү мәгъкульдер. Әмма күчтегез икән, Татар бүлмәчеләрен дә якын арада юкка чыгачак. Чөнки безнең башка милләт мөселманнары нахальныйрак та, кайсыр нәрсәдә ушлыйрак та һәм татарга анда урын калмаячак. Инде татар телле җомга бара икән, без анда мәңге бакый булачакбыз. Шуны без бик, бик Аңлас, аңлап эш итсәк икән. Үзебезнең язмыш турында гына уйлый идем. Киләчәк буыннар турында да уйлыйк. Сез, бәлкем, инде шунда пенсиягә чыкканчы утырырсыз. Ә сездән соң кем килер? Татар телен бетерсәк. Әгәш булыйк, әгәш булыйк. Аннары инде менә бу исламлашу бара дип әйтәбез инде. Сөенәбез. Әмма бит инде ул исламлашуның Икеме, өчме, күп вариантлары бар. Менә биредә дә күп әйтелде. Ни өчен без оялабыз соң шуны әйтергә? Дагестан, Чечня, башка вакыйгаларны без күрик. Камбалашта калалар да, перестрелка, но бит анда радио буенча бит алар белән сөйләшү алып барыла. Алар бит дин җәһәтеннән шуны әйтәбез, без җәннәткә киләбез ди, Аллаһ әкбәр дип үләләр. Анда бит инде дин бар, ислам бар. Ул ислам безгә кирәкме соң? Менә шундый исламдашы безгә кирәкме соң? Башкортстанда бит инде биш кеше перестрелкада үтерелде. Хәзер без игътибарсызлык күрсәтсәк. Ярый инде алар укыганнар инде, әйдәгез бер ай инде анда туда-сюда не да белән. Дагестанда бит инде алар ничә ай гына сөйләшә алары белән. Нәтиҗәсе булдымы соң? Аллаһы әкбәр дип инде үләләр бит алар автомат тотып. Үз-үзләрен метрода шартлаталар. Сөйләшү файдалы микән? Без сөйләшеп утырыйк булса кемнеңдә, кешене көлдермик, ә гәф булыйк, уйлашыйк. Нинди исламлашу безгә кирәк? Инде миндә чәйнәделәр, чәйнәделәр, мин кискенрәк әйтәм, анлашылсын өчен. Бабаларыбыз юлы бар. Мең ярым ел. Берни ди проблемасыз. Шундый гармониядә бара. Нәрсә кирәк тагын? Нәрсәгә чыгарырга синдек күктән әллә нәрсәләрне? Икегә бүленмик. Икегә бүленмик. Чөнки Дагестанны китердем, Чечняны китердем. Ә чит илләрдә Пакистанны алыгыз. Икегә бүленделәр икән, ислам өммәте, сугыш китә, кан коела. Бу Башкортстан, Северный Кавказ безнең өчен дәлил була. Татарстанда моны булдырмыйк, җәмәгать. Башка өлкәләрдә булмый, булдырмыйк. Ачыктан-ачык шуны аңлыйк. Яшереп, юмалашып, икейөзләнмик. Монда хакыйкать бик гади. Монда да инде менә бу яшьләргә киләләр дә вагаз укый башлыйлар. Менә кабердә имеш Милләт соралмый, фәлән итә, фирештәләр башканы сорыйлар. Но бит инде Коръән Кәримне без тулысы белән укыйк. Менә мин бер генә аятьне китереп, кифаяләнеп сүземне төгәллим. Әт-Тур сүрәсенең 21 нче аять булса кирәк. Анда бит инде мәгънәсе шулай килә, Сезнең Иманлы бабаларыгыз югары дәрәҗәдә ирешкән булсалар, сез, аларның зөриятләрегез, балаларыгыз инде шул дәрәҗәдә булмасагыз, әмма иманлы юлда булсагыз, сез ни диер? Бабаларыгыз белән бергә куям җәннәткә, ди. Югары урынга куям, ди. Бу дәлил түгелме соң, ди, безгә Абу Ханифа хәзрәтләре, үзенең мәрҗани Баруди хәзрәтләре юлын барган. Мин менә мәсәлән саныйм, без Әбу Хәнифә юлыннан барсак, гәрчә безнең дәрәҗәлебез шундый югары булмаса да, баруни хәзрәтләре булган булырбыз, иншаАллаһ.